Enkuyanja y'abantu ehikire aha mpaka z'aha muheru z'ekikopo ky'omupiira gw'ebigyere ekya NRM Youth Cup ahabw'amashaza goona g'omuri Ntungamo. Empaka z'ekikopo eki zikatandikwaho omu kwezi okwa ikumi na ibiri kw'omwaka ogu tutaire amabega, Aho tiimu z'emiyeeto y'amashaza goona okwetooroora disiturikiti egi zaayejumbiire omu mpaka z'omupiira ogu kandi aha izooba erya nyomwebazo tiimu ey'eisheza erya Rusheenyi niyo ebaasize kuhika aha kamariiro obwo erikuhagaahagana na tiimu eya Ntungamo munisiparite ahu tiimu eya Ntungamo munisiparite egisingire na goolo emwe omuri busha. Ecweka twara ekikopo eki kandi omupiira ogu guzaaniibwe aha kishaayi kya Kyamate omu rurembo gwa Ntungamo. Philip Ankwasa Tumuhimbise ori omwebembezi w'eminyeeto omu disiturikiti ya Ntungamo ahabw'ekibiina ekya Rwangisiriza ayebembeire empaka ezi Ashoborweire kurungi ku tiimu eya Ntungamo Munisiparite niyo esingire empaka ezi, eishaza erya Rusheenyi rikaza omu mwanya ogwa kabiri, erya Kajara rikaza omu mwanya ogwa kashatu, Ruhama East omu mwanya ogwa kana kandi erya Ruhama Main ryo rikehangurira omwanya ogwa kataano.

Ow'ekitiinisa Maama Janet Kataaha ahabw'okwijuka eminyeeto n'okubatamu amaani omu by'emizaano kandi yaashaba abantu boona okuteerera Purezidenti Museveni akaruuru omu karuuru akutoorekyereire. Kandi eky'amaani niinyenda kwongyera kusiima none other than First Lady wetu w'eihanga eri kandi ori Chairperson w'ekibiina kya Movement ahabw'okwesiga eminyeeto akatuheereza aga maani agu murikureeba aha eri izooba. Ku atari First Lady aha kutakozire ki? kitaro mbwenu nitumusiima atwire aha mutima kandi tinkabura kusiima abantu abu nkukora nabo emirimo. Eki emirimo ndikukora ninkora tinkugikora nyenka, nyine akakiiko aku nkwebembera nako eminyeeto ya disiturikiti egi. Ekihango nanyenda kwongyera kubasiima kandi na kubashaba ngu aha murundi ogu ebiro ikumi na bitaano by'okwezi oku kwenyini muruge omu maka gaanyu tuteere akaru k'enshonga tuteerereyo Rekaguta Museveni akaruuru. Twongyeze pasenteji tanawuti nangwa na pasenteji wini. Nrm oye! Nrm oye! Nrm oye! Gerald Karuhanga oyetsimbire aha ntebe y'obunyaishengyero ataine kibiina eki ayegamiire ahabwa munisiparite ya Ntungamo nawe ahikire aha mupiira ogu. Arikugambaho n'abanyamakuru, Karuhanga agambire ngu ku ahuriire empaka ezi yaahikaho ahabw'okukunda abantu n'entaranta z'eminyeeto, Kandi yaashaba n'abantu okumuteerera akaruuru. Atyo ayigaza ekiina ekiri omu bwebembezi bwa munisiparite ya Ntungamo.
Hono aha ndi okwe nakihurira ngira nti ah ngu hariho omupiira gw'amaani gutwire aha gwa nrm. Naanye nk'okwenda obwebembezi kandi okukunda abantu na muno eminyeeto, nantakaabura kwija aha. Kwonka ekyantangaaza ku naashanga kandi.

Tuzarinda Stadium eyo yaabaire eirira haihi, kwonka memba wa Paramenti oriho akagirwanisa ahabw'obuja bwa Katiina Frank owaabaire naija kumwetsimbaho n'ebindi bingi. So itwe ab'okukunda sipotisi ah, mutuhe amaani, mutuheereze emikono, mutuheereze oburyo, mutuheereze entebe ya Paramenti, tushwekyere abantu hanuuya. reero twongyere amaani omu sipootisi abantu bazaane omuzaano bagureebe bagukunde emiyeeto eihubwe amaisho eyetungure. Gashakwa Gilbert Ankunda na Wilson Kanyesigye ahabwa Modern Television omuri Ntungamo.